ok agbenke ƒomea medo gbe na ame sia ame va agbenke ƒe ava la dzi nu yi me be mafia wɔ egbe nye be vi youtube ele fexe na me wɛ vɔ ɖo mahi wɔ youtube amewo mekpɔ le wo video kpɔ o menya teƒe yi woawɔ akpe ɖe ŋu ne nakpɔ vi wo vi o egɔme nye be wɔ video vɔ amewo mele video kpɔ na wɛ o ewɔ video dzani o nyakpɔ nyuie ɖe vɔ menya ɖe na promote o software ya tiwa promote na o gba wa na o view yi a wa na o view yi wo wo ntɔ ne kpɔ la akpe ne wo view de wo to na me wo e wo na be no ka o na na o 4 minutes akpɔ view e abe 4 minutes 5 minutes e kpɔ da de no be no kpɔ ame ya wo be wa na o view de o na na me view 4 minutes ko yi e Ne wome na wò kura o ɖe three minutes o, makpɔ le teƒe ɖeke o. Fifi la wole promotion ɖe wɔ yi wɔ be ne e register vɔ ya wokɔ wokɔ wò phone wo wo verify wò phone number. Egɔme nye be yewo di be yewoa nya be amegbetɔ ye le account ŋu menye robot ɖe le account ŋu o. Ta ne wonye be eva ŋu account ye vɔ kple link yi mekɔ da ɖe description ya gɔme la, nu yi woa wɔ enye be woa na wò one thousand view. One thousand view ma ɖe egɔme nye be eh, ate ŋu azẽ ne verify wò phone vɔ azẽ kple susu be nuka nakɔ ƒlɔ ŋutsuwo video eya nakɔ do wo kpɔ gbã. Ahan. Ta ne account le asiwò woaʋu accounta for free. Woaga verify wò phone number vɔ ko woana wò eh, nuya leke woana wò view one thousand for free. Nye menya nuka woawɔ na wò. Domahi wò video gbãtɔ ma yi ɖe viral ko la, amewo woa, woa dzesi wò account. Wò ŋutɔ bui kpɔ be mía ame nene le ŋe me. Ne ewɔ video vɔ, ya wɔ be yeama video ya ko kaka nàkpɔ ko ame akpe ɖeka, one thousand yɔ mee o, ame akpe ɖeka. Ne ame akpe ɖeka ma to kpɔ woƒe video doma yi ewɔ video vɔ, thumbnail wò pete wo le nyuie ɖe, tags wò nye le nyuie ɖe na wɔ ya ewɔ video vɔ, ame akpe ɖeka kpɔ video vɔ wo mɛ na ame kui ame ɖeka ɖeka. Míegblɔ be ame alafa ɖeka, ame alafa ɖeka kura tse ma wò video nyi. Ame nɛnɛ akpe ɖe ŋue. Me ya dede o. Ne ekpɔ e e register vɔ ya wona wò link wɛ la, ate ŋu a promote wɛ, ate ŋu a tsi na ehɔ wɔwɔɛ. Ne ehɔ wɛ ɖeka dze agbagba va sign la, nu yi woawɔɛ nye be ne wona wò link evɔ la, wò ŋutɔ wò amɛ abe ale yi egbɔ nyiwo link zã gbe le gɔmea. Ne ezã nyiwo link ɖe, five hundred view ya woanam le fii eya nye ma le gɔme le fii. Ne zã nyewo linki kɔ sign kple account ya 500 ya wa nawe wole account me nawo fufu la ok ma yi dzi be free view ya ɖe wo phone number ne verify wa kɔ code kɔ da ɖe kɔ do da we ne ya zi verify kɔ atsi na be kɔ wo phone number kɔ ɖe me ekɔ phone number kɔ ɖe me dze nuka wa kɔ code kɔ do da we wa kɔ ɖe me ko ekpa. ko wona one thousand view for free. Evelia, ne wònye be ɖewomahi èle Facebook, amewo sugbɔ le asiwò le fi ma, eye meme kple woe la, nu yi woawɔe nye be woana wò free view. Ame ɖeka sign le wò gɔme la, nu ka awɔe? Ana wò free view. Ta nyewo video ya mate ŋu apromoti le ŋe me. Mate ŋu aprometi le Ghana kple susu be wòakpe ɖe ame ɖe ŋu ahan. Mebe agbe ŋu ke video ne ekpɔe vɔ ɖee, mee be wòasu ame ɖe si. Mɔnu vovovowo li yi mava fia wɔe. Ɖewomahi èle nu dzra, amewo mete ŋu le woƒe YouTube ƒe nu kpɔ, nudzadzrawo kpɔ o. YouTube ya akpe ɖe ŋuwò be nàte ŋu akpɔ ame yiwo aƒle nu na wòe ahan. Eŋuwo YouTube channel kɔ le nu dzra ɖe YouTube.